تصور سرائکی تو تسا نے دے پہ میرا یوٹیوب چینل تصور سرائکی دوستو آج اسا کچھ لفظ انگلش تے اسا کچھ لفظ لکھن تے اوندے وچ ڈسیسوں اساں کہ انگلش اچ سرائیکی جو کیا آدن کیونکہ اگاں فقرے بناون توں پہلے میں آدھاں کہ تہاکوں تھوڑا جے جی میں ہر زبان کوں سکھن واسطے تھوڑا جے گرامر ضرورت ہوندی ہے ایویں ہی سرائیکی دی ضرورت ہے اج دی ویڈیو شروع کرینے ہیں پہلا لفظ جیڑا سارے کول ہے او ہے آسک آسک انگلش اچ آدن اردو اچ آدن پوچھنا

بی کوں بی دا اردو اچ مطلب ہے ہونا تے سرائیکی اچ جیکوں اساں آکھسوں تھی ونجنڑاں یعنی کہ کوئی کم اساں آکھسوں بھئی اے کم تھی ویسی اگلا لفظ جیہڑا ساڈے کول ہے او ہے برنگ لانا سرائیکی دے وچ کیا آکھسوں گھن آونڑاں۔

تو سرائیکی اچ اساں آندے کٹھا کرنا کوئی چیز پئی ہووے اوکوں اساں آندے ایکوں کٹھا کر گن اگلا لفظ جیڑھا ہے او ساڈے کول ہے انگلش دا بریک بریک معنی اردو اچ مطلب ہے توڑنا تے سرائیکی اچ اساں آندے تروڑنا بھننا اگلا لفظ جیڑھا ہے او ہے بائے خریدنا۔ اساں سرائیکی چا آندے ہیں گھن گھننا اگلا لفظ جڑا ہے او ہے کال کال میں نے بلانا اردو اچ کیا آکھسوں بلانا تے سرائیکی اچ اساں آکھسوں ایکوں سڈنا کال بلانا اساں کیا آکھسوں سڈنا فلاں بندے کوں سڈ گھنی یار۔

کوئی وی چیز پکائیے اساں آکھسوں فلاں چیز پکا ڳئن۔ اڳلا لفظ ہے سئیں چینج ایندا چ اردو اچ آکھدن ہیکو تبدیل کرنا تے اساں آکھدے ہیں بدلی کر گھننا وٹاوݨا ہیکوں۔ اڳلا لفظ جیڑھا ہے اساݙے کول او ہے کٹ کاٹنا تے اساں ہیکوں سرائیکی اچ آکھدے ہیں کٹنا۔

اگلا لفظ ہے ڈگ انگلش وچ ڈگ آکھسوں اردو وچ ایندا مطلب ہے کھودݨا تے سرائیکی دے وچ اینکوں آکھدن کھݙا کھٹݨا کھݙا کھٹݨا اگلا لفظ جیڑھا ہے ساݙے کول انگلش دا ہے ڈرنک پیوݨا اردو دے وچ آکھسن پینا سرائیکی دے وچ آکھسوں پیوݨا اگلا لفظ جیڑا ہے سارے کول انگلش دا او ہے ڈو ڈو مطلب کرنا تے سرائیکی دے وچ کیا آکھسوں کرنا جی دوستو اگلا لفظ سارے کول جیڑا ہے او ہے فل فل کرنا یعنی کہ بھرنا

اگر تہاݙے وی ذہن اچ کوئی اس ویلے لفظ ہن جنہاں دا مطلب تساں پچھݨا چاہندے وے کہ ایکوں سرائیکی اچ کیا آہدن تاں میکوں کمنٹ اچ لازمی ݙسیسو تاکہ میں او تہاکوں ݙسا سڳاں بھئی اے ایکوں کیا آہدن سرائیکی دے وچ اساں کیا آہدے ہن۔ ایندے توں علاوہ کجھ لوگ کمنٹ کریندے پئے ہن کہ ڈی جی خان دی تاریخ دے بارے یا لودھراں دی تاریخ دے بارے پڑھو۔

اپݨے سڄݨ اپݨے ٻیلی کوں ݙیو اجازت اللہ دے حوالے۔